хикәя сүз терапиясы алсу белән инде озак еллар аралашабыз аның ире барына канәгать булып бер урында таптанучы эшеннән башка берни белән дә кызыксынмаучы бер адәм Үзе ише гадирәк хатын туры килгән булса, гомерләрен сүзсез генә үткәрерләр иде. Тик Алсу андый түгел шул. Бүтән якларына ияләшсә дә, иренең сүзсезлеге җанын ашады аның. Эштән йөгереп кайтам, күңеле булсын дип тәмле ашлар әзерлим. Рәхмәт әйткәне дә юк. Һәр көнем гаиләне кайгыртып, Эштәге кырыкмаса кырык мәшәкать белән уза, көннәрем бер-берсенә су тамчылары кебек охшаш, ә уй-фикерләремне, курку-хәсрәтләрем, шатлык-уңышларымны ирем белән уртаклаша алмыйм, ул барыбер мине аңламый. Бергә яшибез, ашыйбыз, йоклыйбыз, уртак хуҗалык алып барабыз, ә рухи якынлык юк, дип озак еллар зарлана килде Алсу. Тормышта матди җитешлелек кенә түгел, үзеңне аңлый, юата, сорауларыңа җавап бирә, күңелеңдәгене сизә белүче яр кирәк шул. Ә бергә яшәгән кешеңнең авызыннан әйе, юктан башка сүз чыкмаса нишләргә? Кемдер үз эченә бикләнә. Көтеп-көтеп тә үз парыннан аңлау таба алмагач, язмышына күнеп яши бирә. Кемдер юанычны читтә эзли башлый. Тик Алсу андый түгел, түзәргә теләми. Ә хыянәткә барырга әхләге, намусы рөхсәт итми. Аннары Алсу өчен тән якынлыгы түгел, сүз терапиясе мөһим. Әңгәмәдәш кирәк аңа. Ирем начар түгел үзе, эшли, сукканы юк. Бәйрәмнәрдә эчкәли инде, тик зыянлы түгел. Эчкән вакытта бераз теле ачыла ачылуын. Тик анда да армиядә хезмәт иткән чагын үзенең тракторы турында гына сөйли ала, дип өзгәләнә иде Алсу. Минем белән беркайчан да укыган китапларым яки эштәге отчетларым турында фикер алышырлык түгел. Үзең шундыйны сайлагансың бит, хәзер генә сүзсезгә әйләнмәгәндер. Гел сөйләп торса да эчеңне пошырыр иде инде, димен. И, унсигез яшьтә чыктым бит мин аңа. Башкалар белән йөреп карарга ирек тә бирмәде ул миңа. Башлангычтан бирле гел сумкамны күтәреп, мышык-мышык борынын тартып, армиягә киткәнче арттан йөреп торды. Озатып калгач көттем инде, әти-әниләр бер авыл кешеләре бит безнең. Синең язмышың Самат дип тукып тордылар, алар сүзеннән чыкмаска өйрәнелгән. Хәтта яратаммы мин аны дип уйларга да вакытым булмады. Армиядән кайтты да өйләнештек тә. Ул чакта икебез дә бер яссылыкта идек. Икебездә дә мәктәп белеме, дөнья күрмәгән авыл балалары. Үткәнебез бергә, ә киләчәгебез билгесез иде. Бөтенләй үк билгесез булмаган бит инде, дип бүлдерәм аны. Укырга хирыс булгансың, читтән торып институт тәмамладың, үсәргә дигән хыялың булган, үрләр яуларга күпме тырыштың бит, хәзерге дәрәҗәң, яхшы эшең, барысын да үзең яулап алган мәртәбә. Алсу бик зур оешмада баш хисапчы булып эшли. Аралашучан, сөйкемле, ягымлы, ачык күңелле, зәвыклы хатын. Ул һәрчак укудан, белемен күтәрүдән туктамый, һөнәре буенча даими курслар үтеп тора. Шуңа күрә эшендә җитәкчеләр дә, хезмәткәрләр дә хөрмәт итә аны. Ә ире аның нәкъ киресе. Югары белем алмаган, трактор йөртүчеләр курсын тәмамлаган да инде ничә ел бер җирдә эшли. Дөрес, Начар исәптә түгел, вакытында эшенә бара, вакытында кайта. Әмма эшеннән башка бер шөгыле, бер кызыксынуы юк. Хатыны белән концерт-спектакльләргә йөрми, эшен алыштыру, тормышта югарырак күтәрелү турында уйлап та карамый. Җитмәсә, салып алган чакта, Кем соң ул Алсу миннән башка? дип, үзен әллә кемгә кую гадәте дә бар. Китап укымый, сүз запасы ярлы, компьютерда да сукаламый. Башлангычта укыган улы белән мәсьәлә чишәрлек белеме дә юк иде. Дөньяда яңалыклар белән дә кызыксын, кызыксынмый. Алсуны Тыңлаган саен исем китә иде. Бигрәк түзем инде безнең татар хатыннары. Бөтен тормышны тарта, иреннән җылы сүз, мактау ишетмәсә дә, ташлап китми, балам атасы дип күнеп яши. Ә хатын-кызга ир-ат игътибары бик кирәк, җылы сүз, тәмле тел, шәфкатькә мохтаҗ алар. Ире, аз гына күңел җылысы биреп, хатынының зарын тыңлап, елаганда матур сүзләр белән юатып, айга бер генә тапкыр булса да игътибар күрсәтсә, чәчәкләр алып кайтса, очынып йөри башлый бит инде хатын-кыз. Алсу кебек сүзгә сусаган җаннар бик күп. Кайчандыр тиң саналган парлар тора-бара бер-берсеннән рухый читләшә башлыйлар. Яши-яши гаилә төзегән икәүнең берсе шактый үсеп китә, ә икенчесе киресенчә. Бу аң белемгә дә зәвык, эчке культурага да карый, шул сәбәпле күпме гаилә таркала. Мондый очракларда һәркем үз чишелешен үзе таба. Алсу да берничә ел элек бу проблеманы хәл итү юлын тапты. Хәзер аның телефон дусты бар. Ничек шул чакта очраклы гына ялгышып минем номерны җыйган Хәбир белән сөйләшеп киттем икән, дип аптырый хәзер ул үзе дә. Аның инде өч ел иреннән зарланганы, моңсуланганы юк. Эшендә дә, өендә дә очынып кына йөри. Берәр мәсьәләдә сорау туса, ул Хәбиргә шылтырата. Тегесе дә шулай ук җылы сүзгә сусаган бер бичара, сөйләшәләр, киңәшәләр, уртак чишелеш табалар. Бәйрәмнәрдә берсен-берсе шигырьләр язып котлыйлар, хәтта телефон аша җырлашканнарын да ишеткәнем бар. Хәбир дә нәкъ Алсу кебек үз хәләленең дөньяга карашыннан канәгать түгел. Укымышлы, диндар. Хатынын ул бер дә хурламый. Гаилә аның өчен изге нәрсә. Хыянәткә бара торган кеше түгел ул. Ә сөйләшү, күңелдәге хисләр, борчыган нәрсәләр белән бүлешү гөнаһ түгел бит. Моннан беркемгә дә зыян юк. Киресенчә, үзеңнең кемгәдер кирәклегеңнән канәгатьлек кенә кичерәсең. Алсуның янып торган күзләренә карап, Хәбирнең аңа яшәү дәрте өстәгәнен аңлыйм. Ул минем һәр көнемнән хәбәрдар. Чит шәһәрдә, йөзләгән чакрым ераклыкта булса да, ул минем эшем, балам, кәефем белән кызыксынып тора, Сөйләшеп сүзләребез бетми, әңгәмәләребез күпкырлы, мавыктыргыч, һич туйдырмый. Иң мөһиме, очрашыйк дип тә җанга тими, сарыклар да исән, бүре дә тук, дип көлә Алсу. Аралашуга, яхшы әңгәмәдәш, фикердәшкә сусаган меңнәргә нәкъ шушындый сүз терапиясе, гади аралашу җитми. Тик күңелеңне һич шикләнми бушатырдай, рәхәтләнеп сөйләшердәй ахирәт дус табу гына кыен. Мондый бәхеткә һәркем дә ирешә алмый шул. Җылы язлар килсә,